Amen. Amen.
Ah, ndakutenda Mwari nenyasha dzawo zhinji. Amen. Ndakutenda church board namfundisi nekundipa mukana uno Kusiri kugona asi dzingori nyasha dzaMwari. Amen. Mfundisi munondiitira zvakanaka Mwari aramba achikukomborerai. Mwari aramba achikuendesai mberi naBaba muzita raJesu. Amen. Ah, ndisingade kupedza nguva ndaikumbirawo praise

anozogara kuno nhasi ah, ndisati ndaenderera mberi ndakutendawo ndichigamuchira baba nambuya vanga vachitungamira kubva mangwanani baba mwari akuitire zvakanaka mwari aramba achikuendesai mberi muzita rajesu amen ndakukwanisawo mhuri yangu Ndakukwazisa mai Zulu nevana muzita raJesu. Amen. Nhasi ndedzidzo chaka nhasi ndakumboitisa Sunday school chaiyo. Nhasi ndine Sunday school chaiyo baba youth leader namai muri sei? Nhasi ndikada kuita mienzaniso munoziva ndodedza imimi. Kufara mimba yaMwari munin'ina wangu iye Ndikuona mainini vangu vari kuita basa guru ari kuramba achiwanda. Ndakataura naye musuno uyu ndikati ndikati otopota achitenga mashetsi four nematrauzi four nda ukazviwanza zvinosara. Saka ndakutenda Mwari mai Thousand kuita basa guru stereki nekuchengeta murume uyu muzita raJesu amen. Ah, ndichakumbira baba mufuka kunoku vativerengerewo

Nokuti makamuita muduku zvishoma kuna Mwari, mukamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa, makamubatisa ushe hwamabasa amaoko enyu, makaisa zvose pasi petsoka dzake, makwai ose nenzombe, nemhuka dzesango
amen Ah, nhasi ndataura kuti nhasi sunday school naika saka handisi kumboita zvekumhanya kana zvedzungu ndichataura zvakanakanaka semunhu ari kudzidzisa ari kusunday school amen pane mubvunzo wakabvunzwa nevarume two Wokutanga murume ainzi anga akarurama kwazvo, wechipiri anga ari mambo uye akabva pahana yaJehovha, vari two. Vakabvunza mubvunzo umwe chete wokuti munhu chii? Amen.
Amen. Pane chinhu cha hapana chinhu chakaoma. sekubvunzwa mubvunzo wakafanana newe wekunzi munhu chii iwe utori munhu uko zvigokuremera futi kuutsanangura ndava ndinorangarira ndakamboninyora examu imwe zvikanzi what is a problem ndakaita imwe problem yekutsanangura problem yacho saka varume vachibvunza pane zvimwe zvinhu zvavasina kunzwisisa kuti mwari munhu akasikwa atori pasi pengirozi mbichana but ngirozi padzakatadzira mwari mwari vakadzitonga vakatokireta nzvimbo yadzinofanirwa kufira amen dhavhidhi najobho vari kutarisa munhu vakamira kuti asi akasikwa pasi pengirozi munhu atadza mwari wamazimozi havana kukiretera pekufira vakamukiretera pekuraramira amen mwari ari kuya nepurani yekuti munhu amutadzira ararame but ngirozi dzamutadzira dzikiretera nzvimbo yekufira ndopanobvunzwa nevarume avo kuti saka munhu chii zvamunomuda kudai ndopane subject yanhasi yanda kutaura kuti munhu chii amen ndosakati aiya ndimbomhanya nechifamba mbichana mbichana ndati kutaura kuti munhu chii ah, musoro wenyaya wandataura ndewekuti chechi amen sa anogona kunyora kuti kana munhu chii kana anogona kunyora kuti chechi zvinhu zvimwe chete amen now nyaya yedu takufamba nayo tichitanga nyaya yedu painotangira inotangira pana johani 3 vhesi 14 kusvika pa 15 baba funga nokubuda mundiverengeri

svika pavhesi ya 19
neni ndinoti kwauri iwe petro pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu masuo ehadhesi hangaikundi ndichakupa kii dzeushe hwekudenga Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwawo kudenga. Amen.
Munhu achitanga Mwari vari kuti munhu ndiyo chechi. Amen. Saka vangone ndangariro dzokuya panapa pabuilding uchindiri kuenda kuchechi. kwakutokorekta mistake najesu anotaura kuti peter pamusoro peruware urwu ruware rwutaurwa munhu naiye anotombodziwo ruware anonzi rwokofejisi saka pita pa- pari kutaurwa najesu jesu anotaura kuti pamusoro peruware urwu ruware ku- kunyika yekwaisraeri vaishandisa kuvakira dzimba ndatoura vari ne strong foundation kana vari kuita foundation vaiitira paruware kuti ati imba isadone saka jesu anoti chechi ndi kuvakira pamusoro pemunhu ndokuda ndipo paisingadone All right. Powerful. amen saka paari kuti Peter chechi rotanga as a mist kana kuti sechinhu chakavanzika ndajesu ati pamusoro peruware urwu ndichavaka haisati yavakwa auti ndichavaka chechi but achiti ari kuvaka chechi jesu ri kutanga semistri kuna peter Sei yatanga semistry? Pane nyaya inokosha yaanotaura. Anoti nokuti masuo eHadhesi haangaikundi. Amen. Masuo eHadhesi Jesu iye pache zvakanga asati akunda. Saka iye aifanira kuti akakunda masuo eHadhesi. Then ozovaka chechi. yaisaita kuti akapromisa chinhu because iye akasatana namakii makii anga chiri kuna satani chainzi hadhesi haisi gehena hadhesi nzvimbo yaichengeterwa mweya yevanhu vakafa saka jesu ari kuti as long as kune vamwe vakakiyirwa ende ndisina makiyi handisati ndakuvaka chechi chechi chiri misri but ndakupromisa peter kuti chavaka chechi pamusoro pako kana ndaane makiyi baba mfuka achienda kuna revelation chapter 1 pavhesi ya 17 munzwe jesu paanotaura manje
zvakazarurwa chapter 1 pavhesi ya 17
ndakati ndichimuona ndikawira pasi petsoka dzake sendinenge ndafa akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu akati Usatya, ndini wokutanga nowokupedzisira. 18 naiye mupenyu, ndakange ndafa. Tarira, ndiri mupenyu nekusingaperi-peri, ndine kiyi dzerufu neHadhesi. Amen.
Jesu una revelation akutaura kuti ndine kiyi dzerufu neHadhesi. Zvoreva tiko zvino Peter kunyange ukafa Ndini ndine makeys even ekukumutsa kana ndichida. Amen. Zvoreva kuti Jesu anoratidza kuti munhu ndiyo chechi as a mystery. Pautaura kuti gate kudhara pavaitaura gate it was a place yekuti ukaona warova pagate then mukati hausina problem ndagedhi ndiyo raka rine power yecity yese amen saka waiti kana vachirwa hondo vairwa hondo dzairwirwa kunze kwegedhi waiti ukapinda mukati meke nyangwe iko zvino pana patina security guard naye anogara papi pagedhi because zimbabwe kari kana yapinda munomu inonetsa kukontrola saka yanogarira kugedhi ndakuti wokunopinda nako saka apo paari kuti The gates of hell shall not prevail. Akutaura zvinhu zvichidiki diki kuti masiwe as long as masiwe adhiri ndisina makey saka pane problem but pakutaura ndine makey erufu nehadhesi zvoda kuti ndakukontrola zvinhu zvese takuchitanga kuvaka chechi inonzi munhu amen taona point number two yatiri kuti munhu as a house of god amen amen ukaverenga mwari achipedza kusika munhu zvinonzi manheru kotonhorera mwari vaiuya kuna adhamu chavaiuyira kuna adhamu kuzozorora amen saka mwari vachisika munhu vanga vagara vane plan yekuti munhu is my resting place oh,
amen
zvoyati mwari vari kuti pandiri kusika munhu imba yangu yekuzororera ndapedza kuita zvese creation chaiyo chaiyo mira ndikuratidzapo

Zvanzi naJehovha, Kudenga ndicho chigaro changu choushe, nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu. Mungandivakira imba yakadiniko? Ndeipiko nzvimbo pandingazororera? Nokuti zvinhu izvi zvose zvakaitwa neruoko rwangu, izvi zvinhu zvose zvakaitwa kudaro Ndizvo zvinotaura Jehovha. Asi ndicharangarira munhu uyu, iye murombo unomweya wakaputsika, unodedera neshoko rangu. Amen.
Mwari ari kuti akagara sezvandakaita izvi. Anoti kana akagara denga ndio pana apo paakagara. Nyika Mwari ari kuti ndio pane tsoka dzangu. Amen. Mwari ubva bvunza kuti saka mungandivakira imba yakakura sei ndakudenga ndikwani? munyika futi handite sei handikwani saka mwari ari kuti distance yedenga nenyika ndo apa ndizvo nanhasi tinoshandisa mavhidhiyo anoticonnecta distance yedenga nenyika but mwari vari kuti kune munhu ane mweya wakapwanyika Neanodedera kushoko rangu ndinokwana, ivo vatadza kukwana denga nenyika. Amen.
Amen.
Ndakuratidza kuti munhu akakura zvisingaite. Amen.
Iye Mwari ari kuti denga handikwani. Nyika inoyi ndiwo panongokwana tsoka chete. But pane munhu anodedera pashoko rangu nemoyo wakapwanyika ndinokwana. Amen. amen munhu akakura zvisingaite but heino iproblem inondishamisa history yese ndakamboedza kutsvagiridza kune vese vakavaka dzimba amen ndinemba one yakandipa problem inonzi munhu ndiyo imba ine pawa yokuvharira muridzi wayo panze amen amen dzese dzimba idzi makizi tinosvikokinura topinda but munhu anovharira muridzi panze ukazoverenga ndozvakazarurwa jesu nomunhu achitaura kuti tarira ndimire pamusiwo akamira padhoro kukokodza kuti apinde mumba make maavharirwa nemba yake amen kana uchida ndi kupuruvhira kuti munhu imba jesu anombotaura nyaya iyi achitaura kuti kana mweya wetsvina wadzingwa mumunhu

Unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishaiwa. Zvino unoti, Ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Amen.
Kuri kunzi kumba kwangu kwandakabuda munhu.
Amen.
Amen. Zvoreva kuti munhu achigadzirwa naMwari vakadhizaina a place of rest amen mweya wetsvina unotoziva kuti munhu imba but eh, hazvinonyatsodzidziswa nevanoita zvemudzimu stereki ndakuchecha mhenoti ipapo sei takavavanzirwa ipapo vanoita zvemudzimu vanotobhilivha kuti munhu ihomwe homwe inochengeterwa zvinhu zvinokosha but isusu hameno kuti sei pakatipotsa ipapo amen right. tikaverenga bhaibheri zvakanaka ndoda kuti baba mufunga vandiverengere imwe nyaya munhu paanotorwa setemberi kuda first corinthians 3

uye kuti mweya wamwari unogara mukati menyu here
amen ukateerera bhaibheri mwari vakandibatsira stereki kuti pandinoverenga pane zvinhu zvandinonzwisisa pauro achitaura anoti hamuzivi here kuti muri chembere yajehovha anoti uye hati nokuti haa anoti uye mweya mutsvene unogara pakati penyu hana kuti muri tembere yamwari nokuti haa anoti muri tembere yajehovha uye mweya mutsvene wamwari unogara pakati penyu saka magara muri tembere kudhara ivhini mweya usati wamo It's another privilege yekutoti mweya unogara pakati penyu but usati wagara utori tembere kudhara. Amen.
Amen.
Right. Chinhu chinonzi tembere ichi chii? Ndopane nyaya homba. Ndoti munhu anzwisise. Now Pane zvimwe zvinhu zvokuti unogona kungoverenga so ukangodarika kunzi ndiri tembere yaJehovha, munhu otodzima otogumira ipapo. But chii chinombonzi tembere? Ndoda kuti tidzokere kuti chinombonzi tembere chacho chaitaurwa naPauro chimbori chii? Amen. Panapa ndakatora tembere yayo yakavakwa naSoromoni. Tembere ine zvinhu zvaigaramo mukati mayo amen tembere ine zvinhu zvokunamatisa mwari zvaigara mukati mayo namwari wacho point number one nderedza nditaure zvinhu zvaiwanikwa mutembere pane yainzi urimu netumini zvaisignifya light and perfection amen panozotonzi kuti muri chiedza chenyika ipapa kutaura kuti as long as uri tembere yamwari chiedza and perfection zvirimo mauri amen Point number two, panga pane the ark of covenant yaigara mukati metemberi mukati meark of the covenant maigara tablet ine murayiro yajehovha right unonzwa mwari akuzvitsanangura kuti nezuva iro ndichaita sungano itsva naisraeri kuti ndichanyora mirayiro yangu pamwoyo yavo amen kwete pamatablets ematombo but patablet yemwoyo yavo kuti hakuna achadzidzisa mumwe maerana najehovha nokuti zvinenge zviri mukati make amen amen zvoreva kuti kana uri tembere yamwari the act of the covenant kana uri mukati mako hakuna chinokuitisa kuti utadze po zviri mauri
mirayiro yejehovha ichaita yekuverenga uchiona a ah, yakuraramawo mauri amen point number three paka pane the fire upon the altar Panga pane moto uyo kupirisira zvipiriso wekupisira zvipiriso moto wacho wanga usingadzime wepatemberi 24/7 365 ungori one anytime pawafunga unopira chipiriso waitosvika moto uchitobvira wakatomirira iwewe zvoreva kuti mwari vataura kuti munhu kana akanzwisisa kuti tembere yangu chese cheumwari ane moto usingadzime paadira kubayira moto wagara uri oni kudhara saka haana nguva yaanonzi anonamata Anytime bafu vakunamata Mwari vanodaira nda pane moto wagara kubvira wakamirira chibayiro bedzi. Amen. Amen. Point number 4. Panga pane iye yainzi Shekinah glory. Shekaina is arisi arisi word reki arisi religious word. Amen. Izita revakaradia ravaishandisa for a resting place. Amen. Amen.
Tadzoka pamberi kuti Mwari Saka yavaiti Shekinah glory yairepresenta Mwari mukati metemberi as a resting place yaMwari mukati metemberi. Amen. Tadzoka futi pakuti munhu Mwari vatisika munhu vaitsvaga nzvimbo yekudii? Yekuzororera. Amen. chechifaifi changa chiripo chekupedzisira chaiwanikwa mutemberi paka pane the spirit of prophecy amen yaunobvira kutaura najoero nemazuva kupedzisira ndichadurura zvemweya wangu pamusoro penyama yose vanasikana nevanakomana vachadini the spirit of prophecy yaigara irimo mutemberi yajehovha saka zvinhu zviri five zvaimeka up chinhu chinonzi temple pauro anotaura kuti zvinhu zvi five kana zvaapa munhu akukodzera kuti anzi tembere yajehovha vane zvinongo izvi zvisimo hapana nyaya amen chii chinoitika kana tembere yakavakwa ine zvinhu zvese faifi izvi munhu ari akagara mairi Temberi inova self-sufficient. Amen. Temberi inoita self-sufficient. Amen. Zvoreva kuti paunonzwa Bhaibheri rakutaura zvibereko zvomweya. Amen.
Inyaya yekuti wacho anoberekesa arimo. Amen. amen zvibereko zvinomweya zvona kuti number one munhu haachatsvake rudo kubva kunze ndava kana ane chibe rudo chitori chibereko chemweya is from within not without okay. mira tipagadzirisa chinonzi joy chipo chemweya amen, amen.
unoziva kuti problem ine vanhu chinhu one chavakatadza kunzwisisa ndechekuti mukabvisa mwari musystem zvinhu zvese kuti zvikufadzei munozvitsvaga kunze kuputa mbanje nekurova madrugs kuruta nevana vevanhu theyare trying to find joy outside god of which chavari kuwana ihappiness haisi joy okay. mira kubagadzirise futi happiness its a chemical reaction inokonzerwa neadrenaline amen hachisi chipo chemweya mufa shona inonetsa bo zvese inongoti mufaro rekedza ndiri dzokere kuchirungu chinonzi joy chipo chibereko chemweya amen zvoreva kuti munhu kana aina mari hatsvage joyi kunze
zvezvakuti ndichafara kana ndaane vana ndaane mukadzi ndaanemba kana ndaane murume inyaya yekuti zvashaikwa ndimwari unogona kufara zvese zvisipo zvinonge zvina mwari wacho ndava tinowanikwa nevamene vanhu vakakuta mbanje ihappiness and is temporary as long as mbanje dza stimulated the system iri munhu dzika expire nemufaro wacho expire ndosaka tinotenga dzimwe futi mangwana because it is just a chemical reaction yauri kushanda nayo panongoperawo system chemical reaction iri mumiri zvapera amen Vanhu pavanotaurirwa naMwari chinonzi peace hakusi kushaikwa kwemhirizhonga. Amen. Uvepo hwaMwari zvokuti unogona kusurprisika ukaenda kuIraq ukatoudzwa kunzi kunoku nema heavenly standards is the most peaceful place on earth najehovha variko but kusina hondo mukatonzwa kunzi hakusi right now chinonzi peace hakusi kushaikwa kwehondo iyo yakazodefinwa nevanhu but peace chai chaiyo kuwanikwa kwamwari mulife yemunhu
zvoreva kuti munhu kana aina mwari rugare Amen. Hamuchatsvagwa pamari. Amen.
Yes.
Amen. So you, you don't become a slave of money. pane munhu akakutaura kuti unoziva zvakanaka so kana uriwo une mari haisi problem but ukazoona mari yaanewe manje hawati wari wakuwara
now kana uriwo uinayo ndiwe master wayo but ukaona yaanewe iwe ndiwo aseva ndiye mari zvokunogona kusarara uchiitsvaga zvo ende waiwana futi ngokubatsira kutadzira mwari wacho amen amen mwari akagara pamunhu Rega tigadzise because tine nyika yakakoraptwa kudhara saka tinoedza kugadzisa kudzokera futi. Murara akagadzika agara pamunhu panoitwa iye inonzi self control.
Amen.
Zvokuti izvozvi zvitese nyika ino ikagarwa naMwari we don't need condoms kucontrola AIDS.
amen
amen chari kuitika kuti vanhu vakugoverwa makondongwedza kukondrola aids inyaya yekuti mwari wacho hapo saka chisipo iself control amen amen saka vanhu vari kutiraya nenzira dzese unoziva ndakaona statistics dzakanityisa do you know ndakaverenga nyaya Ndichitarisa mararamiro evanhu ndakaona nyika two dzakandishamisa. India nePakistan ndino ndidzo dzine mahighest rape cases munyika dzese. But ndakadzoka ndikatarisa dressing yemaIndia nedressing yemaPakistanians Vanovhara fesi kuonekwa apa cheta nezvigunwe zvemumaoko nekumakumbo but izvozvozvo inzira dzevanhu dzisiri dzeself control yamwari vanongoreperwa chigunwe chaonekwa ichocho neziso iro rasara saka nzira dzevanhu tinotaya sevanhu but as long as mwari wacho sipo nzira dzevanhu dzinongofoira chaka mastatistics one repi dzinoitika kuindia nekuna mapakistan kune vanhu vari kuruo amene kuti mweya wacho wakawana kupende vakapedza kurepa vanoita magengi reping nekuuraya futi victim as long as mwari vasina kugara muimba yavo self control haiwaniko mumunhu amen, amen mwari vatibatsire tidzokere because zvinhu izvi problem yevanhu vakuramba vachizvitsvaga kunze because wacho aifanira kusuplaya ari mukati hasisimo munhu chii zvamunomurangarira ndiwo mubvunzo watiri kupindura nhasi kuti varume dhavhidhi ari mambo so akabvunza mubvunzo kuti aikona mwari havangaite siriyasi kudai nezvinhu zvisina basa munhu chii zvamunomurangarira kudai amen, amen.
Rega ndifambe nenguva dzangu. Point number three. Do you know, rega nditaure statement imwe yakataurwa naJesu. Pana Matthew 8 pavhesi 20 ndakambofunga ndikafungisisa pandakazonzwisisa nyaya iyi ndo pandakazonzwisisa statement yaanotaura jesu anoti umbugwe dzine mwena yekugara shiri dzedenga dzine matendere ekugara asi mwana wekomana wemunhu haana pekuisa musoro wake ndakambobvunza ndikambozvibvunza ndikaverenga pamwe ndikanzonzi Jesu apedza kuparidza pane vamwe vakati handei kumba, akatoenda navo kumba. Ndakazonzwisisa Jesu paaitaura chinhu ichi. Jesu akuti shiri yagara ichisikwa yakasikirwa kugara padendere. Haisi problem. Mafoxes achisikwa agara akasikirwa kugara mumwena harisi dambudziko. Mwanakomana wemunhu ari kudenga akagadzira imba yake inonzi munhu. Inofanirwa kunge iri dzvene panguta iyagare, but hakuna.
Amen.
Saka yati ndiri kushaya pekuisa musoro because pacho pamefanira kuita musoro madhozi akalokwa. Amen. Ndokugara panze. saka jesu achiuya panyika ndiye akaita the first street father because imba yake yakavharwa nemuridzwa akuti handina kana pekuisa musoro kuti shiri dzitori nani because padzakasikwa dzaka ndichagara pamatendere indaka ndichagara pakati peimba yangu inonzi munhu but yakavhara amen point number three tiri kuenda munhu as the body of Christ. Amen. Inove church. Ndosaka ti church munhu haisi building. Amen. Bozi munhu anogona kufunga kuti ah but sei ingori dzimwe nguva wedi rikaabhuswa ndinoita kunge riri right. Church haisi building. Amen. Ndava mangwana President vakauya vakagara apa panotonzi panapa pastate house panapa zvakangoda izvo madziro asina kuchinja nezhurowo irori inotonzi state house amen saka ezilongo ezi mwari vasina kugara panzvimbo yavo munhu kuti timuti munhu zvinotonetsa kuti zita haripo zvaro but biblically ndopaunonzwa uchinzi akafa iye achitoenda kubasa kambani ichitoti tina maneja vanotirongera zvinhu 5 years down the line vari pano but mwari achiona chitunha amen amen amen munhu as the body of christ baba mufunga ndokumbira mundiverengerewo

Kumsorosoro kwavabati vose noukuru nesimba noushe namazita ose anorehwa pasati pari panyika ino bedzi asi nepane zvinouya Akaisa zvose pasi petsoka dzake, akapa kereke iye kuti ave kumusoro wazvose. Ndiwo muviri wake, kuzara kwaiye kunozadzisa zvose muna vose. Amen.
Chechi inova muviri wani? WaKirisitu. Zvoreva paiva pamunotaura kuti simba radhiabhorosi riri pasi petsoka. Tsoka dziri kutaurwa hadzisi dzemutendi, ndeari mukati memutendi. Amen. Amen. Saka ezvinonge zvisina Jesu muromo iwe hautaurwi. And hautenderi kutaura futi. kutaura izvi simba rawakaipa riri pasi petsoka dzangu usina mwari wacho ndokwauchaona ndiri pamusoro pemusoro wako chao as long as usina mwari wacho statement iyoyo is now and void amen zvore pataverengesa zvinotaura pachena kuti church is not an organization amen amen church it is an organism it is a living thing it's not an organization musiyano wacho regedza ndizvibreke zviite easy kana itaura organization ndikutaura chinhu chinenge building inoe do you know building inoe unogona kubvisa window rirapo ukatoisa riri nani ikatoratidzika zvakanaka amen but when it comes to an organism mukandibvisa ruoko urwu hamukwanise kundiisa rumwe rwakanaka rwaapo yatoo artificial amen zvoda tingati tichiti mamembe tese takadai so we are the members of the body of christ amen amen hakuna anonzi hana basa amen abarekeza ndibadzokorora munhu kunyangwe asina department raanobata ari hakuna munhu anonzi hana basa kana uchinyatsoziva body Mina ndikutaura chinhu one chiri simple because pane zvinhu zvakamisikidzwa nevanhu mubhodhi dzevanhu vakafungidzira kuti akatodzi mabva aitawo organs mubhodhi dzevanhu zvinosanganisira mwoyo mapapu itso ndo maonere vanhu but pastadi yandakazoita ndakaona kuti Do you know chirwere chinonzi cholera? Imvura chete inobuda mumwiri. Munhu anofa moyo uri fresh. Zvorati vaita organ ikashaya zvimwe zvinhu. Inofawo panopatu panofa tumwe tudiki. Amen. Zvorati pane vamwe vanhu vatinogona kuzvidza muchechi but vakabuda tinofa. amen
kuti isusu maonero ndinoti haimbe kupraise hako kukwaya hako kudhekwa hako kupi saka hana basa but ngaabude munofa now hakuna chinonzi chidiki as long as chakamisikidzwa namwari chine basa Amen. ndokaitoona kuti as long as tikasiya mamembers edu achibuda muchechi tiri kuremara mbichana mbichana zvinhu zvichatiremera ndamangwana uchabuda ruoko moti ha tichiri right but you know labor yekushandisa ruoko one rusina rumwe rwezvitwo mahwani mangwana pachabuda uyu tso one munombodhonza nemucheni chose vatendi zviri dangerous kuregedza mamembers edu achingobuda one one one one
amen at least tinofanira kumbovateera kuti chii chiri kuitika Zvimwe zvacho inogona kunge iri problem yedu tine mweya wamukoma wokuvharira vanhu panze. Amen. Amen. Amen. Ndakambozvitaura rimwe zuva kuti panapa nyangwe ndikabatwa ndine mukadzi wemunhu ndinogona kunonotaurirana naMwari tikaregererana but kuripinda gedini. Hakunyepa chacho unovharirwa nemashoko evanhu anovhara kudarika iro rakavhurika upinda.
unotadza kupinda pakafu zamushuka vana dangerous fara do you know kuti egypt yake isina jurowo egypt vanaita kuti hamuende pasina kana jurowo pasina kana fenzi fara aita kuti hakuna kwamunoenda hamuende pasina jurowo pasina fenzi Vanhu vakagara 400 years vachinzi havaende pasina juro. Satambe nemashoko evanhu ari dangerous. Elijah anouraya vanhu 950 ari one. Pakanonzi naJezebel nhasi akarova pasi akamhanya kusvika mwari vamudzwira tsitsi nyambouraya vanhu 950 but vakauraya vana chavakataura but pane akazotaura asina futi simba racho akamhanya zvisingai mashoko evanhu ari dangerous unovharirwa panze gedhi rakavhurika nevanhu amen reza ndichipedzisa ndoda kuenda pachurch as a bride of christ munhu chii zvamunomurangarira
sorry 45 first vakorinte 1545
zvakanyorwawo saizvozvo zvichinzi munhu wekutanga adhama wakaitwa munhu mupenyu adhama wokupedzisira wakaitwa mweya unopa upenyu amen
adhama wokutanga akaitwa munhu mupenyu amen adhamu wechipiri akaitwa mweya unopa upenyu amen church as a bride of christ amen amen adamu akagadzirwa neguruwa amen paanga kudawo mudzimai pakatorwa chakagadzira iye ndosachudzwa kuti anoti achimuka nokoti iyi nyama yenyama yangu bhonzo rebhonzo rangu haataure zve anotaura zvakamugadzira amen saka ivhu Haaisakwanisa kusatadza ndava changa chiripo chaAdhamu paari nyama. Amen. Amen.
Jesu akuuya. Jesu afunga naiye kugadzira wake mudzimai. Ndava Adhamu akarava hope huru vakabviswa mbabvu. But Jesu akugadzira wake. anorarawo futi hope huru dze3 days amen chakabviswa paari ropa rake ropa ndoupenyu amen
zvoroti jesu ari kuvakawo wake mudzimai achishandisa ropa jesu ane upenyu saka anopawo upenyu adhama nenyama naiye anopawo nyama amen amen zvoroti haukwanise kugadzirisa chausiri amen ndava kana uri wenyama unogadzirisawo chenyama asi kana uri wemweya unogadzirisa chemweya amen saka chechi iri kuvakwa pamunhu atengwa neropa rajesu amen zvoreva kuti kana uchitaura yebride price jesu ari kuti bride price upenyu hwangu kuno ndiri kuti mudzimai zvokuti nyange ukada kuvhari washandisa mari hapa bhadharike ndaiya kuti inini ndini ndinofira mudzimai wangu adhamu akaurayiswa nemudzimai wake but jesu ari kufira wake Ah, Jesu haana kuurayiswa, ah, akafira ega. Adamu ndiye akaurayiswa. Amen. Amen.
Zvoreva kuti hakuna ukaunganidza uka zvenyama zvinokuurayisa. Amen. Amen. But zvamweya zvinogona kufirwa. zvemweya zviurayisa iwo zvinofirwa but zvenyama ndo zvinourayisa mastatimenti wayo akasiyana ndava chinhu kana watifira zvona ndowaita sacrifice but kana waurayiswa hauna choice amen kuita kwemumwe wakuchekeresa chero zvapera but kana wakufira chinhu iwe ndiwo wakusacrifice life yako against chauda kuwana amen ndichipedzisa pachurch as a bride of christ bhaibheri richitaura rinoti murume achasiya baba namai nemudzimaiwo vaviri voita nyama imwe chete vogara vese nekusingaperi yakazonganywa naadhamu wakatisvitsa parufuwo futi but pa the god's idea yanga yave kuti mukadzi nemurume anofanira kugara vese nekusika pere but adhamu azvirikidzawo takuparadzaniswa nei nerufu jesu kana mamufunga nokubuda muverenge pana first thessalonians 4 pavhesi ya 16 ndokatavhara
vatesaronika vekutanga chapter 4 vhesi ya 16 nokuti ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru Nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo kumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Amen.
Ndipo panoperera life yechinhu chinonzi munhu. amen life yechinhu chinonzi munhu chine destiny futi panapa panyika inopera nokungaita sei afa but jesu ari kutaura chimwe chinhu ndandiya ane makii anoti nevakafa uzati pane chimwe chinhu chakandishamisa dhunoti ukaverenga bhaibheri ukatarisa pana judhi judhi 1 vhesi 9 because agara ne1 chapter saka judhi pana 9 unozoda chinzi mikaeri akarwisana nasatani Kurwira mutumbi waMozisi kwete kwete mweya. Ah. Zvoreva kuti kana Mwari imba yavo ikaputsika varivo vaigaramo vanoirwira kunyange isina chinhu. Zvoreva kuti vaine mudzimu vanoshandisa zvinhu zvese izvi havagone kukushandisa kana wakafa uri muna Kristu. Amen. Saka pari kurwira mutumbi waMozisi jesu ari kuti achamuka saka ufanira kudistebwa ndaiko zvino achiri akarara mwari haadi vanongomutsamutsa vakazvirarira ogasina kusvika kati vaziva vamwe vanomutsa vamwe mwari ari kuti hakuna anomutsa vakarara vangu vasiyei vazorora inini amene ndinchavamutsa and hatisi kuzosangana pano pawakaberekerwa ah, tinosangana makore ndane ndoichasiyawo kwandakaberekerwa touya vaviri toita nyama imwe chete togara tese nokusinga mwari akuitei zvakanaka mwari akuongorere muzita rajesu amen